Croeso nol aton ni, mae'n bryd i ni ganolbwyntio ar seremoni fawr y dydd, seremoni o'r Cadeirio, yr un efallai na nad yr un sy'n llenwi'r pafiliwn bob blwyddyn. Arwr neu arwres ydi'r testun eleni, wrth gwrs, yn adleisio yr hyn y ysgrifennodd Hedd Wyn ganrif yn ôl gan ennill y gadair bryd hynny. Ac yn cadw cwmni i mi, Mae dau sydd wedi cael y profiad o ennill cadair y Brifwyl a chroeso mawr i'r ddau 'na chi, 'da ni'n bod yn deuluol iawn ar y rhaglen heddiw, yr ewythr Dylan Iorwerth a'r nai Rhys Iorwerth. Croeso i'ch dau, mi gawn ni air yn y man, ond 'da ni am gael golwg yn gynta', os gawn ni, ar y gadair hyfryd sydd wedi chreu a'i pharatoi ar gyfer y Brifwyl hon gan Rhodri Owen. Rhodri Owen a'i gadair arbennig ar gyfer Eisteddfod Ynys Môn, wel, Dewch ni droi at y nau westai rwan. Wel, hynny yn gynta, yndoedd, i'n edrych yn gader eithriadol, yy, Dylan? Oedd, mae wastad yn braf c- pan 'da chi'n c- clywed saer yn disgrifio a, a bo, t- pan 'da chi'n deall be' 'di ystyr y gwahanol ddarnau, ynde? Yym, ond hynny yw, ma', ma' 'na, ma', ma'... Oedd hi'n nharo fi fel y math o beth fysa y cer- y ce- y cerflunydd John Meirion Morris yn ei wneud, felly ryw yr yr syniad Celtaidd 'ma a goleuni a tywyllwch at oleuni ag yn y blaen a'r holl siapie, 'lly yndi ma' ma' 'na dipyn o feddwl 'di bod yn honna. A'r cyfeiriad at yr Euros yn y canol yn siŵr o blesio Rhys, o'dd hwnna yn troedio tir Ffrainc llynedd? Wel ia, y peth ydi dwi me'wl bod yym ma' cysgod yy rhyfel mawr a cysgod Hedd Wyn dros y gystadleuaeth yma yym heddiw dydi? Yym sam sam dianc nac hynny 'lly. Ond yym be' o'n i licio bo' nw d- yy yn gynta bo' nw 'di dewis Rhodri i i'w... Ie. ...i gynyrchu'r y gadar a ffordd odd o odd o mae o 'di O, o'r tywyllwch, yym, creu rhyw fath o obaith a goleuni yn y luniau dy gadar 'lly. Wedyn, dwi'n meddwl bod y y ddau beth yna yn yy yn cyd- yn cyd-fynd yn eitha' trawiadol. Ydy, yn sicr.
Ac yn y testun hefyd, ma' 'na adlais o'r hyn ddigwyddodd ganrif yn ôl, yn does? Arwr neu arwres, dach chi'n weld o fel testun deniadol, Dylan? Wel, am wn i fod o. Mae o ddigon pen agored. Ond am wn i mae'r peryg ydy bod... a gallo fo fynd jyst yn ganu clodydd rwy'n neu rhywbeth felly. Felly fydd angen... weithiau mae mae testun amlwg yn fwy anodd yn yn yn sicr yn fwy anodd i wneud rhywbeth gwreiddiol gwahanol efo fo ynde? Felly dwi'n meddwl mae dyna fysa'r peryg efo testun fel yna. Dwi'n meddwl bod angen bardd da iawn i ennill 'leni achos 'di o ddim yn destun hawdd, dwi'm yn meddwl. Na, na. Yym ma' yr arwr neu arwres dych ch'mod d- m- ma' mae'n mae'n destun sy'n gofyn dipyn o ddychymyg yym i'w i'w i gyfleu yym ne- i fod yn wahanol 'lly. Ie achos o'dd Hedd Wyn 'i hun ddim 'di ddim 'di neud rhwbeth amlwg chwaith 'de? Na. Dwi'n mawr obeithio y cawn ni fardd da iawn felly ynde ac y cewch chi'ch dau draethu a'n goleuo ni ar ôl y seremoni ma' nw'n dweud i mi. fod y pafiliwn yn barod am y seremoni, felly dewch ni fynd draw ac i'n tywys ni drwy'r cyfan fel arfer, Iwan Griffiths. Wel, dewch mi droi at fy nau westai wrth i ni edrych ar y lluniau o'r uh, prifardd newydd a'r osgordd yn gadael y pafiliwn. Wel, yn gyntaf gael droi ta chi, Rhys, achos dwi'n gwybod bod chi'n adnabod Osian yn dda. Um, ynddo. Um, Ar y... Maen nhw'n dweud bod y, y byd barddol Cymraeg yn fyd bach, lle. Um, Wel, mae stryd Well Street yn nglan ar afon yng Nghaerdydd yn llai byth. Um, felly, sgwennes i fawd y li um, chwe, uh, bu mlynedd yn ôl, uh, chwe mlynedd yn ôl, um, yn y stryd honno. A wedyn mae Osian Odd o'n byw ryw ryw ddeg bymthag ty i lawr y lôn ohona fi felly yym yym dwy gadair i Wall Street felly hynny dwi'n ymfalchio yn hynny ond yym ia mae'n mae'n awdl ma' angan lot o ddarllen arni dwi me'wl yym i'w gwir werthfawrogi achos mae'n mae'n awdl drist. tu hwnt, ond yym dwi me'wl ma'r yym yn amlwg ma'r beirniaid wedi deud bo' 'na bo' 'na yym amwyster yn y diweddglo a wedyn dwi me'wl bod yr amwyster hwnnw'n treiddio trw'r holl trw'r holl awdl 'lly yym a amwyster cyfoethog dwi'n meddwl wedyn ma' 'na lot o Lot o ddarllen angen fod arni. Felly nid un i'w gwerthfawrogi ar y darlleniad cynta ar wyliau haf felly? Wel, dwi'n meddwl bod hi'n gweithio ddwy ffordd. Mae modd ei gwerthfawrogi hi ar un darlleniad, ond dwi'n meddwl bod 'na ddyfnder pellach 'lly. Iawn, dewch i ni glywed gan Dylan. Wel, wel ie, dyna'r pwynt.
Mae, hynny ydi, stori sy' 'ma, dwi'n meddwl bod hi ar ei gorau, deud gwir, pan mae o yn yn deud y stori a gadael i'r stori wneud y gwaith. Yr yr unig rannau dwi'n teimlo sy' chydig bach yn gloff ydi lle mae o ryw ch- dechrau chydig bach o a threnyddu ond does am llawer ar inni a mae'r gweddill pan mae yn deud y stori yn dynn ofnadwy a be sy'n ydy stori'r dyn ma mewn iselder da, oherwydd bod cariad wedi wrthod o a wedyn mae o'n pendilio un funud mae o'n gweld gobaith funud wedyn mae o'n mae o'n drist eto a mae'r syniad ma o rhywbeth rhithiol da chi'n bod da chi'n siŵr lle da chi mae pethau ar iPad ac yn y blaen a wedyn um, da chi'n gwybod A ma, ma hyd, ma, ma'r tristwch yn rhydd, ma'r hapusrwydd yn rhydd. Wedyn ar y diwedd, yr amwysedd oedd yno yn awgrymu ydy, ydy'r dyn 'ma wedi lladd ei hun ai peidio, ynde? A mae o'n mynd yn ôl efo'r union eiriau sy'n dechrau'r awdl, lle mae o'n sefyll yn bwriadu lladd ei hun uwchben rheilffordd, a 'di o ddim yn gwneud. Mae bron yr union eiriau wedyn yn, yn dod ar y diwedd, ond maen nhw'n fwy terfynol, maen nhw'n gorffen, wedyn mae Rhys a fi 'di cytuno ma, ma cerdd drist ydy hi, a ma ystyr yr arwr ydy bod o ddigon dewr Am wn i i gymryd y cam ynde? Wel ma'r dwi me'wl bod y... A fo'i hun ydi'r awd- ydi'r arwr felly heb os. Dwi'm yn siŵr ma' dwi me'wl bod yr yym ma'n eironig iawn yy yy 'i ddefnydd o'r o'r testun arwr o un dehongliad. Mae'n anodd mae'n anodd deud dydi? Ydi yy. Dwi me'wl a dyna dwi me'wl bo' hynna'n gryfder yn ytrach nag yn wendid 'lly. Yndi yndi yndi.
Hynny yw os os 'dach chi'n cymryd yr ochor obeithiol mae o'n arwr achos mae o 'di goroesi 'lly 'de ond felly ia felly alla- naill ai fod fel ma' Rhys yn deud eironig neu bod o wedi wynebu ynde a wedi cymryd y cam yma reit dyma ni 'lly. Hmm. Yym.
Fyddech chi wedi disgwyl, mi ddown ni nôl at y gerdd, ma' 'na gymaint i'w drafod yy ynglŷn â hi. Fyddech chi wedi disgwyl iddo fo ennill cadair, Rhys? Wel, oedden ni'n sôn ma' Osian yn yym mae o'n andros o fardd rhydd yn y mesurau rhydd a yn delynegwr um, campus de. Um, oedd gen fo, nath o sgwennu hwiangair yn ffeinal y talwr ddy sadwn dwytha. Um, un o'r hwian, un o'r cerddi gorau dwi roed i, i chlywed gen fo. Um, a os oes yn gorau betio, lle, um, y goron sy'n ni wedi disgwyl i osian i hennill yn hytrach na'r gadar, lle. Ond dyma fo'n dangos, um, mae gen fo afal ar y mesurau caeth. Um, gystal â neb yn amlwg, felly. Ac o ran y gystadleuaeth yn ei chyfanrwydd, wel, mae 'na gaml mawr arni, yn does? O leia dri mae'n ymddangos yn haeddu'r gadair, a chydig o anghytuno falla rhwng y tri beirniad ynglŷn â pha un oedd y fwya' teilwng. Ia, ond anghytuno oherwydd bod nhw'n dda, ynde, hynny ydi, ma', hynny ydi, nid, y'chi, ma', ma', ma' newyddiadurwyr yn dueddol o wneud rhyw ffys bod, bod, bod 'na, bod 'na wahaniaeth barn, ond os 'di o'n wahaniaeth barn oherwydd bod, bod, bod 'na dair yn deilwng, cryfder ydi o, de. Ond be' sy'n ddiddorol... Nid tynnu oddi ar gamp y sawl sy'n ennill? Dwi'm yn meddwl 'i fod o, os rhywbeth, mae'n ychwanegu at gamp y sawl sy'n ennill, dydi, achos 'dach chi 'di ennill mewn, mewn cystadleuaeth ofnadwy o dda. Ie. A be' sy'n ddiddorol ydi bod yr un sy'n ail hefyd, ma', mae'n amlwg bod yr arwr yn gallu bod, wel, arwr neu arwres, ma', yn, yn honno. Unwaith eto, ma' honno'n, ma' honno'n gallu, allech chi gymryd o'n eironig, achos ma' 'na gymeriad sy'n lladd ei hun yn honno hefyd, ynde. Felly, fel oedden ni 'di deud reit ar y dechre, 'sych chi Sa chi ddim di ennill sa chi di gwneud gy cerdd strêt yr arwr dyma fo i mi ddynas grêt oedd rhaid ffindio rwbeth mwy dyfnach na hynny a mae'n amlwg bod nhw di neud. Ia wel y pe- y peth da ydi lly ma'r yym ma'r feirniadaeth yn dwi isio gwbod dwi isio darllen cerddi yym merch drecinoedd a yym do- yy be oedd y drydydd y trydydd di? Ail Don ia? Ail Don ma' ma' ma'r ddwy gerdd yna'n edrych yn ddiddorol. Ydyn. Wedyn yy... Wel Merch y Drycinoedd yn arbennig sef yr un yr oedd Peredur Lynch am i Chadeirion Ie. swnio'n hynod ddifyr yn dydi? Yndi. A'r ferch 'ma o Gaernarfon. Wel ia ag ma' 'na dafodiaith Caernarfon ynddi hefyd ynde? Oes ie. Wedyn fel yy co-...
Lled gofi. ...co- co- co dre a co wlad ynde ma' gynna ni ddiddordeb. Ie. Ia wel dwi yy...
Cry- cryfder ydi hynny yn ytrach na dwi me'wl ddylen ni boeni... Hmm. ...bo' 'na um, wahan, wahaniaeth barn. Lle. Ga i daflu rhywbeth atoch chi, tybed oes na rhyw fymryn o adlais o'ch, och gwaith chi yma, Rhys? Um, Achos oedd eich eitha hefyd yn ddinesig iawn eich well, tueddiadau, yn doedd eich? Wel,
fy hun, lle, dwi'n gweld... Um, tristwch dwi'n gweld yn, y, yn yr awdol, yn y trach na A dwi a yn 'y ngherddi fi dwi me'wl o' 'na ryw fath o obaith i fod yn y yn y diweddglo 'lly. Hmm. Yym ond ella ella i ddall' hynny ma' yn yr amwysedd yn y diwadd Felly yn y y diwedd-... O'dd y niweddglo inna'n amwys hefyd 'de felly ia. Ond yn y diweddglo amwys 'ma 'dach chi ddim yn gweld gobaith felly ne' 'di hwnna'n fwriadol agored yn ddirgelwch i ni Boed i ni feddwl drosto ni'n hunin. Wel dwi me- dwi me'wl bo' 'na...
Mae o chydig bach, mae o 'di neud o'n fwriadol bod o'n amwys ond d- wel dwi m- dwi... Rhai' fi ddeud ti'm... Dwi'm yn cytuno efo efo Rhys, deimlad o dristwch ges i o rywun wedi diflasu ar fywyd mewn sawl cyfeiriad ynde, gwaith a phopeth. Hmm. Yym dwi'n cofio pan o'n i'n yy yn neud Ffrangeg lefel A o'dd 'na ryw nofel gen Camu, L'Etranger, Dieithryn ynde? Ac o mae honno, mae rhyw deimlad felly na de, be di pwynt byw rywsut ynddi hi de. Ond wedyn gennych chi linellau fel Neidiwn pe meddwn adain sy'n awgrymu bod o ddim yn bwriadu neidio achos nad oes genno fo'r... Ond oni dydi o erbyn y diwedd yn cael adain
rywsut neu gilydd. Mae yna bethau hynny yw fel o'ch chi'n sôn am ddiflastredd y gwaith, Wedi'r Calan, mae'n anodd i ŵr fynd yn awr o'i fo, drachefn i drefn, byd a'i ras, i adduned y ddinas. Ie. Ond dy- dyna, dyna lle dwi'n gweld hi'n debyg i gerddi Rhys, ydi yn y byd ma' nhw'n... A mae'n naturiol, yn dydi, achos oedd y ddau yn yn byw yn y ddinas, a ma' nhw'n gerddi dinesig, felly, dach chi'mod, fel fysa beirdd o'r wlad, allech chi ddeud, wel, mae rheini'n debyg, ond ond am bod nhw'n troi yn y byd yna, mae... Falle bod hi'n haws i'r ewythr weld adlais o waith y nai nag i'r yy dyn ei hun, falle, ynde? Dwi'm yn gweld bleidlais, dwi jyst gweld bod y ddau 'di sgwennu yn yr un lle ynde, a 'dyn yn hollol naturiol, ma'n, ma'n, ma'n, ma'n... A bod yn fanwl gywir Wells Street mae'n ymddangos. Wel ma' ma' raid i bawb fynd i fyw i fanno, mae'n amlwg. Pere'r undod i weld yr union le. Dyna ni, mae 'na fwy o gyfle i drafod ac mi fydd 'na ymhen ryw ddau funud neu dri, dewch i ni gael toriad ac wedi hynny wrth gwrs mi fyddwn ni'n cael gair ag Osian ei hun ynghyd â'r beirniaid, dewch nôl ato ni. wedi'r egwyl. Yn wir, dewch ni'n mynd nôl at Fyna i Westai felly i drafod, wel, dach chi 'di cael digon o gyfle i drafod y gerdd erbyn hyn, eilwaith hyd yn oed falle. Ond, ond cyn hynny, ar lefel fwy arwynebol, oedd o'n amlwg 'di chael hi'n anodd i gadw'r gyfrinach, yn doedd, Rhys, a'r hen feirdd 'ma'n gofyn cwestiynau rhy dreiddgar o lawer. Ia, mae o'n yym, fel dylen nhw gwybod, ma', unwaith dach chi'n cael y llythyr gen swyddfa'r Eisteddfod, mae o'n yym, Hwnna 'di'r peth anodda bron iawn yn hytrach na sgwennu'r gerdd 'de yy ca- cadw fo i... Os fedrai jyst â chdi dy hun yn bersonol 'de? Rhwng 'ych tywydd... Gawsoch chi ddim trafferth fel 'a? Ges i drafferth i sgwennu do. Ia ond beth am ei chadw hi? Wel na g- deud y gwir ges i'm gymint â hynny o drafferth achos o'dd 'na neb yy y rhan fwya o bobol 'di anghofio bo' fi erioed wedi sgwennu dim by- yy barddoniaeth yym yy ac...
Ac erbyn hynny oddach chi wedi ennill dwy wobr fawr beth bynnag yndodech? O'n ond p- pan enilles i'r goron, doedd neb hyd yn oed yn cofio bod fi'n barddoni o gwbl, a pa- a wedyn efo'r gader, wel oedd pawb yn sicr wedi anghofio bod fi'n cy- gellu cynganeddu de, wedyn fues i'n lwcus ond yy oedd rywun fel Rhys, oedd pobl 'di bod yn disgwyl i Rhys ennill doedd, a wedyn yy... Ie, ond ond ond ai nôl i i be be ddudis i gynna 'lly efo efo Osian ma' yym ch'mo' m- mae mae 'i gamp o'n fwy os rwbath a- oherwydd nad ydan ni'n disgwyl iddo fo... Hmm. ...hynny 'di ma' mae yn gangynyddwr tan gamp peidiwch a ga'l fi rong 'lly ond yym fel bardd Rhydd y talonegion mae o yn fwya adnabyddus 'lly. Hmm. Ond ma' ma' 'na ddarne fel oedd y beirniad ddim ma' 'na ddarne telynegol yn hon does? O wrth gwrs oes ia. A beth am y gerdd yym yy y bardd sy'n swnio fel pe fe o'n ei hi yn ail? Yym mi o'dd Osian yn awgrymu fod o'n gwbod yn iawn felly dwi'n rhyw ama fod Rhys yn gwbod felly... Na sgen i ddim syniad o gwbwl bod o'n onest efo chi Dewi nag oes dim syniad. O'dd 'na ddim ryw sibryddion o gwmpas y lle felly dach chi'n mynd yn ôl i weld beth o'dd yr enw yy merch y drycinoedd. Ie. O'n i'n me'wl amdanach chi Rhys gan bo' chi... Yym na. ...ma' cerdd o am rywun o Gaernarfon odd 'i. Na swn i'm yn ista fy 'ma os p- o pe taswn i 'di cystadlu 'da fi swn i'n ond yym...
Wel nawr dyna sy'n moyn i fi bo' ni'm yn gwbo wel a fynta o neu hi yn rywun o Gnarfon 'de a wedyn yy... Ie. ...a a falla ma' hi mae'n bosib ma' hi achos achos ma'r ma' 'ne arwr a garwres yn y gerdd honno yr yr milwr sy'n marw a'r hogan sy ar ôl felly. Ie. Dyna ni.
Yy cymwch yy seibiant parhewch i ddarllen Am ychydig, dewch i ni glywed beth sydd gan y beirniaid i ddweud. Maen nhw'n siarad â Nia.